dal-għodu fisem l-għaqda storja u kultura per Zabuġa nil-għakom u natikom merba għal din l-attività li qed tfakkar il-25 anniversarju Mit-tmiem tal-Gwerra Bierda li seħħet f'pajjiżna lura fis-snin, propju nhar it-Tnejn u t-Tlieta ta' Diċembru tal-1989 fejn dakinhar seħħ is-summit storiku bejn il-mexxejja taż-żewġ superpotenzi ta' dak iż-żmien, Mikhail Gorbachev, President ta' l-Unjoni Sovjetika, u George W. Bush, President tal-Istati Uniti. Nirringrazzjakom ħafna tal-li lqajtu l-istedina tal-Laqgħa ta' Storja u Kultura u f'isem il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa, nirringrazzjakom ukoll li ġejtu tonorawna bil-preżenza tagħkom fir-raħal tagħna. Nixtieq ukoll nifraħ lil Laqgħa ta' Storja u Kultura ta' din l-inizjattiva li kienet inizjattiva tajba ħafna f'għeluq il-25 sena anniversarju ta' dan l-avveniment daqshekk importanti li ħalla lil Birżebbuġa fuq il-mappa tad-dinja għal dak iż-żmien u anke s-snin ta' wara. Għadna nfakkru dawn il-ġrajjiet anke permezz tal-monument li għandna kif ukoll misraħ is-Summit. ikkaratterizzat ix-xena politika internazzjonalment. Bħala Maltin għandna nkunu kburin li minn tant imkejjen fid-dinja dan il-konflitt ideoloġiku kellu jsib it-tmiem tiegħu propju fil-gżira għażiża tagħna. Hawnhekk ippermettuli nżid ukoll li bħala Birżebbuġin inħossuna kburin Dik għandha tkun il-bgħajja tagħna li laqgħet fi ħdana dawn iż-żewġ Messejja għal dan is-summit tant importanti. Għalhekk din is-sena, l-Għaqda Storja u Kultura ħasbet sabiex tfakkar dan il-jum li kien strumentali sabiex issaltan il-paċi fl-Ewropa.
Bħal-lum, 25 sena ilu. Dan il-port ta' Kalafrana ospita tnejn min-nies fost l-ikbar mexxejja li rat id-dinja moderna. Sabiex flimkien għamlu pass għaqli lejn il-paċi internazzjonali li kienet tant waħda mixtieqa. It-Tieni Gwerra Dinjija ħalliet l-Ewropa mifnija b'diversi problemi soċjali, ekonomiċi, politiċi. F'dak iż-żmien bdiet tidher id-differenza bejn żewġ ideoloġiji politiċi opposti, kapitaliżmu u komuniżmu. Kien hawnhekk fejn żviluppat tilwima politika bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika, li tagħhom meta kien fil-Ġnus Magħquda biż-żarbuna jagħti fuq il-mejdan li kellu quddiemu. Ħafna minnkom probabbli għadhom jiftakruh dak il-filmat. L-Ewropa rriflettiet din il-qasma. Kienet mifruda fi tnejn, kellek il-Punent, kellek il-Lvant. Kien hemm il-frażi il-purtiera tal-ħadid. Frażi li kien ħareġ biha għall-ewwel darba Sir Winston Churchill li kienet tissimbolizza barrikata, barrikata mhux materjali, ideoloġika, li kienet tifred il-pajjiżi tal-Lvant minn dawk tal-Punent. Però, però.
Poeżija dwar il-paċi miktuba minn Dun Karm. Inħobb fuq kollox l-Alla li ħalaqni u tani l-jedd li ngħix. Ma nħobbx il-gwerra. Inħobb il-Knisja tiegħu li twettaqni f'dak li ħabbar li hu. Ma nħobbx il-gwerra. Inħobb l-art ta' tweridi li trejjaqni bil-ħobż minn tagħha bnin. Ma nħobbx il-gwerra. Inħobb dik il-bandiera li sseddaqni flimkien ma' ħuti hawnhekk. Ma nħobbx il-gwerra. Inħobb il-paċi li bid-daħqa tagħha tgħenni s-smewwiet u l-art. Ma nħobbx il-gwerra għax niket biża' u mewt imorru magħha. Inħobb il-għaqda li ma tafx bl-għerra. Inħobb il-ħaqq u s-sewwa. Inħobb is-saħħa li taħdem għal kulħadd. Ma nħobbx il-gwerra.
Rosa Pastor.
Eċċellenza, President tar-Repubblika, Ministru, President Emeritus, Mistiedna Distinti, Sinjuri Membri tal-Kunsill Lokali, Sinjuri Membri tal-Għaqda Storja u Kultura. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett lill-Għaqda Storja u Kultura ta' Birżebbuġa għal din l-okkażjoni daqstant sabiħa illi tagħmilna kburin illi aħna qegħdin hawnhekk illum f'Birżebbuġa 25 sena wara illi sar avveniment, saret ġrajja illi bidlet il-kors tal-istorja. Jien nixtieq peress illi għadu kif sar diskors partikolarment Mis-Sur Abela Mizzi tant sabiħ fuq l-aspett storiku, il-diskors tiegħi illi kien simili nwarrbu ftit u nkellem ftit lit-tfal illi qegħdin preżenti. Hawn tfal preżenti f'din is-sala? Iva, u ħafna. U importanti li intkom għara xollu idejhom, importanti li intkom ukoll tkunu tafu x'ġara u kemm għandkom għalfejn tkunu kburin li intkom Maltin u li intkom Tiġu hawnhekk f'din l-iskola f'Birżebbuġa fejn saret din il-ġrajja daqshekk importanti.
Numru ta' ntqalu numru ta' interventi importanti ħafna u xtaqt naqsam magħkom żewġ ħsibijiet żgħar li qed ngħidu huwa kullana hija ħolqa fejn kelliem jibni fuq argument tal-ieħor għax aħna kollha magħqudin u kburin b'din l-okkażjoni tant importanti. Il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni semma żewġ captains illi kienu ġew, biex juża l-kelma li tinftiehem mit-tfal, għan-naħa tal-Unjoni Sovjetika u n-naħa tal-Istati Uniti, xtaqt insemmi captain ieħor li huwa l-Eċċellenza tiegħu Dottor Eddie Fenech Adami illi kien hu dak iż-żmien Prim Ministru ta' pajjiżna u kellu l-unur li jirrappreżenta lilna kollha f'dak il-mument storiku u jiena ngħid illi Il-mod ta' kif pajjiżna kkomporta ruħu f'dak il-perjodu kien wieħed importanti ħafna li ħalla impronta importanti għas-snin li ġew. Allura xtaqt li hawnhekk insellem l-Eċċellenza Tiegħu Dottor Fenech Adami li żgur li għandu ħafna x'jgħidilna dwar dik il-ġurnata u kif bħala pajjiż għexniha.
Bonġu, ħa nibda mit-tfal, nikser protokoll, bonġu tfal, bonġu tfal ta' Birżebbuġa, qed nassumu li huma tfal ta' Birżebbuġa fil-primarja. Ma bonġu lilek Ministru, u Bonnici, lilek kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Busuttil, lilek xi ħaġa importanti ħafna għaliex Mhux biss importanti li nkunu nafu l-oriġini tagħna bħala poplu, bħala Maltin, imma anke l-oriġini u dawk li dawk l-affarijiet li jidentifikaw anke t-tradizzjonijiet li jkunu marbutin u l-istorja li jkunu marbutin mal-logħob tagħna. B'hekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar aħna min aħna. Jekk wieħed qed iħares lejn l-istorja tagħna, dejjem issibna fil-qofol fil-qofol ta' xi konflitt, imma dejjem inqumu bil-wieqfa fiċ-ċokon imma b'sens ta' kburija għal dak li hu sew u jekk nistgħu insemmu l-Assedju, ħa nagħlqu 450 sena fl-2015, is-sena d-dieħla. L-istess, Malta daċ-ċokon waqfet il-furbani jiġru ġol-Mediterran u, Irbaħnilhom, waqafna, konna ftit, jekk illum ftit bħala poplu fid-dinja ta' wara dak iż-żmien kemm il-Maltin kienu ftit. Bi tbatijiet, mhux b'mod faċli. Jekk inħarsu lejn l-Ewwel Gwerra, qdejna funzjoni mill-aqwa, ħadna t-titlu ta' tan-ners tal-Mediterran. Dak ċokon ta' pajjiż beda jilqa' nies feruti, jagħti anke, ħa ngħidu hekk, ħin.